Alright, welcome back na Wapu Podcast, bo business educational podcast na Papiamentu i na Papiamentu atrobe djadumingu sinku or di atardi, anochi. Como esnan ta bisa esei? Sinku or di atardi, sinku or di anochi. Pasobra tin bia tin hende ta bisa seis or di anochi. Boso ta considera seis or ta anochi of a tardi ainda? No, a tardi. A tardi. A tardi. Mi tambe. Si e solo ta ariba no importa. Alright, alright. Welcome back na Awaw Podcast. Prome cu bo tende of wak e episode aki cor a subscribe na bo man Rex. E ta totalmente gratis. Esei ta uno cor a haci uso di e ganganan di wapu cu ta. Se ka su yola wap u dies bo ta haña un discount kouti nan bo ta haña dies por sènt discount pa bo a bo paña bo pèchi bo hudi esei ta unu ancora tende nos riba e plataforma di Digicel ku ta GoLoud bo ta tende nos einan gratis si bo tin data su iso tambe ta importante pasobra. Como ta haci pa comene. Esey ta e di dos, anto e di tres cu a rabebe responsabel. Si bo ta bisa bebe cuminsa haci man bon, responsabelmente, anto si bo ta menor di edad, bo a ta reusa laga con nan pa tio grandi aki, tio cu mustashi pasobra nos a kita barba caba, mane bo sa a mira den e preview, shout out pa Seymour, hopelijk Seymour a edit esey anto pone esaki den e preview area anto bo sa wak. Alright, awe nos a bay papia over di un tema hopi importante na mi parecer akinan den den den Wapu Podcast. Anto un tema cu ta hopi relevante awendia y foral e luna aki, e luna aki especialmente. Mi tin tres caballero dilanti aki cu ta bay informa nos un tiki mas mihó over di e tema. Nos tin Andrew, nos tin Frutal anto nos tin Dòkter Texeira, korekto. Welkom guys. Boso a dumei, bon ya, dòkter si no a dumei, pasobra e ta bisa ku su barba ta oro. Bar, mi barba ta fei dos mil dies kuater e ta ei. Desde ku mi mende un mensahe esun ku por pone binti sinku mil florin abou, mi ta, mi ta feita e ta. Mesora, mesora. Kasá tambe ta bira kontentu, kontentu. Ban, ban pa bai, ban pa bai. No, ta pensei, ta pensei alto sa kasá lo bira kontentu peko. Pero even kijk dos mil dieskuater abo ya abo ta abo ta feita regularmente si. Si a mi no tin muita pa sa ya kita of lague crece despues mi sa no ta un problema despues a veces amo kite lo amo hace amo hace esey cu placer. Ya anto frital. Si same pa mi tambe normalmente mi ke bende crece mash mash lie mes ke bende mi tampoco no tin muita enton mi tin cinco aña caba turno hoevembra ta kitele anto lague crece bay. Ki ta e e temporada di mas largu ku boso a bisa, ey, for di awe mi no ta bai kita mi barba mes, mi no mi ta lag'é krese bai gol. Souiso drechi un tiki af en tou si, pero lag'é krese bai gol. Kon largu? Den covid eigenlijk, den binti binti, mi a kuminsá lag'é krese, entonces ku mi el a yega te novèmber binti binti un ora mi a kit'é alí. Largu men. Sè. Anto Andrew? Ay no, pa mi segun mi como a cumpli dos luna con e. Mi a staba ta hopi. Dos, tres por ta max, pero mas cu esey no. Lo Texaira? No, atrobe manera mi a bisa, mi ta fey dos mil diesku ater, Malagele. Semper mi ta tin, ora mi ta mira mi mes den spiegelor, mi ta lag'e barba, so ta hopi b'e ta lag'e crece, kit'e, lag'e crece, kit'e. Anto un dia mi di, Mi ke lag'é wak un leu mi por bai huntu kuné. Anto foral mi abuelo tambe ta tin barba. Anto ke amé mi di, Bo sa kiko, mi ke mi ke bai lag'é krese, nan su wak un leu e por bra bai. Anto e di mes, Ba lag'é bai. Ku a bira asina fafelu ku kada be bo ta ña bo ku mi ainta bo tin un lanta bo tin ku keda

Des cu Mendy no, pero mi ta tine te kinan mas o menos. Con base cu cuminda, bo a taña cuminda tambe me, me. So ami, mi tin un rabia riba snor. Mi no gusta snor. Mi ta purba bae cada be cu mi por, pasobra eynan si, berdad, ora bo ta come, nan a bisa, e ke ko blanco ey? Amo a pida aros po. Pa despues, pa despues, pa despues, ora bo a haña hamber. No, ami mes tambe den, den covid tambe. Male ke krese basta largu el a yega te banda aki te aki nan pero mane bo di esei ta henter un proseso pa keda peñe bo sa dune un tiki amor ba su tiki seta riba dje. E ko paso e ko hopi be hopi hende homo ta reklama anto berdad ta e sekura ku bo tin ku barba eigenlik por di bo kabei di kue di e kueru di kara anto bo ta ngele ku hopi de bri na nos misa asina anto bo ta ngele hopi kaspa. Umm, tambe. Anto ke mi e barba, vooral e barba, bo mester di zeta eigenlijk konstant den dje. Tin hende ta sufri di kas pa kaba. Anto ora e barba ta bira pió. Anto e koi ta hon, bo sa, bo sa awor si ki ta lafa, ta ora bo ta kana anto bo tin un paña pretu. Short pretu. E koi ta bira hon sneu bo a bai, a. Paske mi enter ora bo ta asina aki. Ei, exacto. Mi tambe, aña mi den e konde mi sa, ami ta, ke mi ta, mi ta kaspero, nan sa bisa asina. Anto ke me mi tin eigenlijk age dry skin anto ke me e ori ta tur dia eh zeta anto kasi dos be pa dia ora meinta ora mi bai trabou anochi ora mi kaba tambe atrobo be la be bolbe pone zeta anto ta kos special no ta kualkier zeta tampoko bo mester eh age zeta special di barrio ta diferente su su contextura ta diferente anto e ori ya anto e ori te seita se kos eigenlijk un proceso hopi lastig anto e nan ta bisti no ami kiti. Esei tambe a pasa cu mi. Esei a pasa cu mi. Mi di, bo sa, e ta asina tan, e, wak, e ta mucho trabao. Anto tin bia bo ta lanta lat, bo sa, anto mi ta core e temporada y segun mi tambe, ya, e ta den covid, souiso bo ta lanta lat tur dia, pero gef, op e gefe moment bo ta lanta loco kita e koe, anto bo ta sinti bo mes asina alivia, paso tin bia bo ta haya tambe, E ta graba ta tin bia. Sí. E ta graba ta. O kal bo dun'é un tiki amor, seta, kiko, kiko. Bo sa, bo bo ta bo ta yega na sierto momento ku bo ta bisa, ey, it's time, it's time. Anto ya, esei a pasa sigun mi. Lastu bia ku mi a kita barba tambe ta den covid, kuater, sinku aña pasa ongefer, dos mil diesnuebe nei. Anto esei tabata letterlijk prome bie ku ma kita barba kompletu. Manda ma mama potret paso tunder tijt mi ta biba na Hulanda e di ku mi sikario ba keda echt mi un kos ku sikario mi a awe tambe wanneer bosan ta mira aki bosan a mira den preview tambe sikario pero sea nos tin aki akinan eri e hendenan di JCI tambe ku a introdusi e kampaña aki na Kòrsou bosan por splika nos tambe ki ta JCI. di como esnan ta hacié, etcetera, etcetera. Yes. Bon, e nomber JCI ta para pa Junior Chamber International. Loke nos ta haci den JCI basicamente e ta un organisacion cu ta traha riba liderazgo. Nos miembronan ta entre diesocho pa cuarenta aña. Nos tin na Corsou tres organisacion local cu ta JCI Willemstad, JCI Ayoba, JCI Click. JCI Click ta esun ku ta pará tras di e kampaña di No Shave November pa sinku aña kaba. Anto na Aruba tambe nos tin un organisashon lokal ku yama JCI Yala, na Boneiru nos tin unu ku yama JCI YUB, anto na Sint Maarten tambe nos tin unu ku yama JCI SXM Action. Entonces nos tin Ki ta diferensha entre nan tres akinan na Kòrsou? E diferensha ta eigenlik mas e kultura di kada organisashon. Pero en prinsipe tur e organisashonnan ta traha riba liderazgo. Anda e manera ku nos ta hasié ta dor di proyekto. Ke benda momentu ku bo ta, awor ke Andrew ta e aña ku i e direktor di No Shave November. So den JCI tambe nos tin un filosofia ku bo tin un aña pa liderá. Mester ora si e bon of malu, anto for di tur dos lo bo siña su visor. Claro, claro. Anto kada aña, por ehempel, pa ku No Shave November bo tin un kara nobo, e Andrew ta nos di sinku direktor di No Shave November. E Andrew tin ku guia ora ki bou di dje un tim di segun mi djes piko miembro ku ti ku tin diferente tarea den No Shave November, pero tambe atende ku diferente partner. Por ehempel, mustashi ta un di nos partnernan cu a cuminsa fo'i cuminsa cu Shoral pa mustashi, shoral pa mustashi. Sigur. Dus, esey en hot kort ta tur loke nos ta haci bobo bisa den den JCI. Cuanto miembro Agosan tin awor aki? Awor aki JCI click tin bintisiete miembro. Nos ta un grupo bastante grandi. Anto Esun e proyekto di mas grandi segun mi den JCI Click awor aki ta No Shave November. Stoi nèk, stoi nèk. Bosan por kompará e e bosan a kuminsa sinku aña pasá. Bosan por dunami un tiki overzicht di kon e promé añanan a bai te ku awor aki? Kon di ènkelijk di kon atrobe mi ta kere Mene Dòkter Teixeira por duna nos un tiki mas informashon over di esaki pero Mi ta comprende dicon bosa a cuminsa e campaña aki, pero con bin bosa a bin cu e idea aki? Ta algo cu bosa a planea hopi tempo pasa prome cu e e cuminsamento di e campaña? Con esey a bay? Bon, esey toevallig ta mi mes tambe. E idea di No Shave November a bini for di mi persona tambe. Dicon paso? Antes e tabata wordo haci na Corsou, temporada cu KPMG tabata na Corsou. Ok. Des e gaña di kpmg semper tabata laga nan barba bai etc. No me no kpmg no tabata tei mas no tabata tin un algu ku tabata wak lo hasi pa ku november. Anteori mi di ey wata about nos hasiele pero no unikamente hasiele pa un trend pero hasiele pa realmente duna konsientisashon a no tambe yuda e community paso hopi bes bo ta tene manera no ami no ta buek pa hombo y enka dea di ke tipo di cos nai Mike no se bay de eso ahí Mike no se bay de eso ahí. Anto ahora esey tabata bo bo bisa manera pa kibra e tabu nos a cuminsa cu ne cinco aña pasa hunto cu Princess Stichting Princess Wilhelmina Funds. Ah bo estanda traando cu nan tambe. Si nos tin cinco aña ke men di Stichting Princess Wilhelmina Funds hunto cu Lab de Med ta e founding partners nan tambe hunto cu Centro Medico Santa Rosa men Dokter Arthur.

Can mi a frutal Alimir a acerca mi anto so ta e prome aña ta Alimir mes ta e prome aña ta bo mes a acerca mi anto semper ami ta tin e loke ami ke haci semper den mi practec ta duna bek semper mi a kere den esey mi hende na ami na ama studia semper na bisa mi ta me kor a duna bek na bo pueblo. Anto kemi tuvallig mi ta ta druk bezig esei ta awe mi mes tin mi page mi mes ta duna informashon sinku minüt pa duna bek na awaki na kap te kos anto mi di why not let's do it bon manera si boso anto un bon organisashon ku kos mi ta bai all the way in anto. Toevallig kada be ta ami ta ta hasi tur e presentashonnan di kada tur e añanan ta asina ami ta ta hasi kasi tur e presentashonnan m'a duna mi mes e libertat ei tambe pa mi por hasi'e tambe pa duna bèk na e pueblo anto e diferensha ta si tatin sierto kamindanan ku nan a keda wou a bri. Den ki sentido? Desk'e men di ora nan a mira ku bèrdat, mi mes a hasi un chekeo. Hm, asina. Anto ke a men nan a para te na porta a bisa manera, Ey, mi ke hasi e chekeo aki. Anto di mes e kos tambe ta Bible huisarts. Henter e kos aki ta Bible huisarts, hasi bo chekeo. Ki nos a mira eigentlik awor aki atraves di añanan? Bo ta mira tambe, anto inklusief den hopi di e trend di salubridat, bo ta mira ku hende muhé te e drive eigenlijk di ke me trobe salubridad eigenlijk. Dus ke meni ora bo papia ku hende hòmber, hende hòmber ta a trobe e parti vulnerabilidad, ora nos papia vulnerabilidad den hende hòmber, hòmber no por nan no ta habri, nan no ta nan por receive

Nos yama asina. Pero si bo tin seshon ku e hende muhé i nan keré mi, e hende muhé ta lastra e hende hòmber pa bai chèk. Kon bo a laga? Anto ta hopi di nan ora mas hañá mi bèrdat ku ora nos a hasi e lezing, ta e hende muhé ta blor kansa e hende hòmber nan ku a kòrda bai hasi chèk, kòrda bai chèk, kòrda bai chèk, kòrda bai chèk. E hende hòmber nunka ta bisa e hende muhé si, ey, bai chèk pa breast cancer. Breast cancer, si, si, si. Nò. Pero e hende muhé si ta esun ku ta sleepe. Anto no solamente prostat. den tur aspekto tambe di salú, hopi beba ta haña e hende muhé ta sleep mee. Anto ta tin be tambe, ah nan ta bini dòkter, asta e hende hòmber ta bini dòkter, ah chèk mi preshon, ta tur kos ta bon, ok. Anto des despues e hende muhé ta bini bèk, e hende muhé òf e kasá òf e partner, el a bisa bo di tal kos? Nò, ta reta, pakela bini anto? Oe dus keer mei bo ta mira ku hende hòmber den e aspekto aki nan ta hopi mas será. Anto p'esei e eigenlijk e inter e kos aki ta bo tin ku habri. Ki bo ta mira bèrdat tin hende awor ki ta share nan stories. Bo mira esei ta bon ku ora ki anto tin hende ku nan a pèrdè nan tata a base di un eigo. Ami no, ami ke pañu ene chèk mi a kiko. Ami no, mi ta keda. Aloha tin hende ta bisa, Ami no ke kiko ke pasa ku mi tata, mi si tin yu ku mi ke keda. Kuma? Of ruman, tio, opa. Si mi ke cha, ami tin kos di hasi. Kon bo laga? No, mane. Anto kiko ta prea? Bo ta, bo no ta bisa nan, Ami ta chèk bo PSA, ku ta sanger so. Dòkter, e dede bo? Dus, ante i nan lo si ku yega. Dòkter, awo, ok, paso malesa last'e ku tin dos método pa chèk esei, ku ta via sanger, anto ya, via bigmentu. Ki ta diferensha entre nan dos, anto kua ta esun mas efektivo tambe? Ok, wak. Òf bo por hasi un so tambe? Esei, wak, esei ta ta un kos ku mi a verdí mi mes un tiki aden, anto e ta muilik. Pakiko? Ok. Pasobra bo tin vários organisashonnan na Merka, bo tin ya e American Family Practice Association, bo tin Urology Association, na Europa tambe bo tin European kiko Urology Association. Dus kada di nan tin nan, komo ta bisa e kos ei, nan protokòlnan. Anto bo ke hasi un samenvatting protokòl. Hulanda no ta kere den PSA, nan ta kere promé riba di DRE, ku ta Digital Rectal Exam. Ki ta PSA? PSA, ok, ora nos ta bai. PSA ta esun ku bo ta chèk den sanger. Ok. Ta Prostate Specific Antigen. Esei tuvalig, ya, si mi por bai verdip mi mes den e kos aki. Kon bo laga, kon bo laga, sinti bo liber. Ok. Lans a bisa, bo tin bo prostate, bo tin dos kos, ma n'e ala ta sali ku ta, eigenlijk, Ke mi trobe e organ seminal. Mes ku mi di nan e kos ta wòrdu produsí. Ki ta pasa ta ku e henter pesa ku ta wòrdu produsí einan ta eigelijk pa hasi e semen eigelijk mas ménos viskoso anto ta duna nutri pa e ke mi trobe por sali anto hasi su trabou ku ta la nos bisa primero moe. Klaro. Ok, òf drenta e ei, sea, òf dus ke mini pa ke me trobe nutri ei pa dun'é kuminda pa e por biba. Ok, awo ki ta pasa ta tin di e sierto kosnan ora e haña trauma, patologianan e por leak den sanger. Tok esei nos ta check, tok esei yama PSA. Tok esei por produkto di PSA, tok esei bo ta check den sanger. Anto di mes tin diferente rango na diferente edat. Bo mene? Anto e kos e hasi fe no benti i dos na Merka nan a introdusí eigenlijk. Anto nan a mira ora nan a introdusí pesa den un komunidat el a baha hopi loke ta e pa save hende loke ta e kansernan Nos bisa aktif di próstata, dus a mira un bahada den dje dor di hasi e PSA. Na Merka nan ta bisa eigenlijk PSA promé ku dehito rektal ekzam. Pakiko? Pa motibu ku nos por tin foutnan ora nos hinka dede. Bo a kòrda no? E kos ta drenta, bo ta drenta, si bo no tin eksperensia, ki bo ta bai buska? Kon bo sa ki bo ta wak? So no ta solamente eigenlijk prostat bo por sinti, bo por sinti tambe si tin hemorroid, bo por sinti tambe otro tipo di cosnan cu no ta solamente prostat, pero un bubbeltje chikito ei ta esey bo tin cu figure out wak bo ta sinti den, entonces ke mene si bo no tin experiencia pa saca dera bo no tin nada, pero tin algo, anto de PSA ta yuda bo eigenlijk, bo mane, na Hulanda nan ta omgekeerd, nan pefera haci e digital rectal examen, Cierto organisacionnan anto despues a haci e PSA, si mester haci e. Anto con nos a haci na Corsao? Akinan nos a haci PSA prome, inclusief nos bisa si bo mira algo, tin hende, nos bisa tin cierto hendenan depende ki pasobra bo mag di kies cua kico otro boyer, nos bisa cua protocol abo ke sigui. Nos hopi be mayoria di nos doctornan ta PSA. Ya. Awor, ba check bo p'e asa. Ok, fijn, ba mira un cierto desnivel na su edad, bo tin cu bolbe check'e te aki dos luna trug. Cu sanger, cu pesa? No, cu sanger no. Ok. Sanger ta pesa. Ha, ok. Anto e ora, ba check'e, anto di einan, ki'e me trobe einan, pasobra ki ta pasa ta hopi be atrobe. Ba corre un bicycle, ba tene relacion, e pesa ei ta subi. Nombre e dia promé òf e nochi promé òf whatever. Ta pa ta sigur, pakié nos ta bolbe ku el'e, pa ta sigur si e kosa ta sigui subi òf e ta mesun altura anto eri nos tin sigur ku tin algu akinan ku ta un tiki straño. Dei einan e aventura di check pa prostat. patologi te ainda mi ta bisa bo kanser pasobra nos no ta bisa un kos ta kanser te ora nos tin un biopsi eigenlijk pero eynan bo kos bo bo aventura di prostat ta bai cuminsa no manera dus ke mendi tin hopi manera tambe mas pa cheke nan a Laat ons bisa un MRI guided kilometro be prostate exam kiu kiu. Dus tin tin hopi otro kos mas ku nos por hasi ora aki pa prostat. Prostat atrobe be prostat kanker ta un kanser ku ta grow hopi slowly. Ta un parti ta hopi aggressive. Sorry ku mi ta stop ahi nan. Ki paso esaki tambe ta un pregunta hopi bale dona mi pareser. Tur den e ta papia kanser aki, kanser aya, pero ki ta kanser spesifik? Bo por duna, bo por duna un uitleg simpel pa tur hende komprendé ki ta kanser? Kanser ta ora bo sèlnan atrobe, lans bisa, tin un kambio den bo sèlnan ku ta wòrdu reprodusí agresivamente sin tin paro di dje. Ya, ku nan no ta muri. Ku nan no ta muri, èiklek. Dus kimendi ku èiklek, pasobra tur dia, mesun komo den Solvor, hende nan ku ta traha den solo, Bon manera ku bo kur pa ta produsí òf produsí kita afó, reprodusí kita afó. Anto e proseso ei ku e ta bai a ta hopi muilik pa bai sinta bisa spesifik ta kon kosnan ki ta yama, pero anyway anto nos no tur ta bai komprondé términonan. Pero den e, laat ons bisa, verbetering atrobe, laat ons bisa ba pasa den un kos anto bo bo cellenlanden ta bisa reproduci e la e la haci kos fout, e ta bai bek drechi. Pero sa tambe e no ta asi. Anto e kosie ya caba ta eigentlijk un cancercel cu ta bini ora e otro cellennan ta kita esaki afo. Sa tambe e koe no ta pasa. Anto e kosie atrobe e ta cuminsa reproduci. E ta kuminsá reproducí, e fout sèllen ei ta bai kuminsá reproducí, einan bo por ònstad eigentlik un kansersèl. Atrobe, faktornan familiar por hunga un ròl, faktornan. Bo ka men genétikamente. Genétikamente. Oké, oké. Faktornan inklusief por ta di komunidat mes tambe por hunga un ròl, humamentu, Ya. bebementu. Kuminda. Yes. Oké, oké. Dus ke men di basta kos por hunga un ròl. Hopi, manera nan ta bisa tur kos por duna kanser, no? Bo sa? Mm, bon ya. Den exceso, si. Exacto. Na un manera, deskemen nos tin un solo cu ta, hende nan ta trata den solo agresif, cu ora pone, um, kico mi trobe, sunblock. Mm-hmm. Na un manera, deskemen di humamento, mara humamento por stop mes. Anto nan ta puntraba, ey, huma sigaria so? No, huma tur cos. Na un manera, pasobra pulmon tambe ta wordo afecta. Deskemen di e ta. E ta difícil. Atrobe e ta con bo ta con bo ta awo e pregunta ta sigui oye con mi por asegura cu mi no ta haña cancer mi no por bisa bo esey nos por biba un healthy lifestyle Exacto exacto niña no tin respuesta riba esey. Nos por biba un healthy lifestyle si no manera dus no mama no bebe drumi trempa cu aki stress cambia tro haci bo ehercicio Asi ke mi a troba e dus un healthy lifestyle. Asina mes, asina tin hende. Bo tin e chance tok di. Pasobra un hende lo bisa bo, Home doctor esaki a ta ta tras su smoothies nan, ta ta hasi su kosnan ku ko, pero tok el a muri di kansa. Nan ta keda wak bo ku un vraag dje ku dos wowo grandi, manera bo mester tin e antword pakiko esaki. No tin e. No tin e. No tin. No ta su destino ta t'esey. Y nos a lesa tambe cu e cancer di prostata ta un di e cancernan mas comun bou di hende homber mundialmente. Akinan na Corsou con con con esey ta tin e cancer esey ta e cancer di mas comun tambe na Corsou? Si, na pa hende homber mesun cos eigenlijk mundial e ta di cuater cancer mas comun. Den hende homber e ta di dos cancer mas comun despues di cancer di cuero mes. Desque men di Aki nan tampoco e nota un diferencia eigenlijk. Momen e p'esei atrobe e ta pa ontdekt, pa sa cu tin cancer. Atrobe, bos aki ta prat de cos aki antes esaki ta un factor hopi interesante pa bisa. Bo tin segun mi hof ta Zweden of ta Zwitserland ta haci no ta cue pesa. Nan ta disfruta di menos.

Right, anto awo e punto importante tambe bo a menshona kon praktikamente e kumis òf e si e kuminsamentu dje proseso ta sita right, pesa promé despues bota hasi e otro prosedura, pero ki ta pasa despues? Tin algun método ku bo ta bisa ey a kura nos nos por bisa kura e pashènt ki ki ki ta mihó término pa nos bisa Pak atrobe esei ta difícil pasobra ya parti ora bo ta papia di tratamentu espesifik. Tratamentu e palabra ei. Un tratamentu ku te picone bo ta bai caba si ke urólogo. Ya. Bo mane? Pe anto esei ta bai kiss, e ta bai delineá kiko ta mihó mihó pa bo. Nan tin nan score ku yama Gleason score. Tambe un otro kos basta komplikado ku nan ta disidí e ora ei kon nan ta bai a ataká e kanser aki. Anto mihó pa abo tambe pasobra edat tambe ta un ròl. Bo e struktura bo ku hende ku por wanta bai for si nan tin ku bai na kimio ku tin hende ku por wanta e kimio ei si òf nò e kanser di próstata ta un kanser slow dus kimi ke men ke esaki nos tin e ta asina Alanis bisa e ta asina slow mes ku nos tin un kos ku yama wait and see. Entonces ke men di ba haña un psa atrobe psa no ke men ku bo tin kans e ta e ta non eigenlijk e ta sensitive pero no specific e no ta specific ainda pero te miño metodo ku nos tin pa kuminsa early detection. Claro. Anto e ora e ki ta pasa ta cu e ora bo ta haña bo cu bo ta check, ah e psa a subi atrobe, wara dos luna bin back pa mi, el a baha el a kico of el a keda mesun cos, ok bon nan nos haci digito rectal exam, ok baha si bo digito rectal exam bo no a sinti nada por ta pero ta ene e cos ta subi nan nos mandel e por ta urolog laga e urolog tuma su cosa, hmm. Bo sa, el a keda aki nan, mi ta mi ta bai wak un weten sitio, esaki bo tin bo tempu pa bo at aki. E kansa por dura, tin studio ku a bisa ku por dura su dies aña pa kaba e evalua, e evolushona na un full blown kansa. Mesmu manera dus ke men bo tin èg tempu ku bo por sinta, disidi ki bo ta bai hasi, kon nos ta bai at akeri. Na ki momentu ta e mihó momentu? Paso si bo ba bisa òf bo a menshoná ku na sierto edat bo tin ku kuminsá hasi e tèstnan. Ta ki edat esei ta? Kuarenta i sinku ei. Kuarenta i sinku. Kuarenta bo ta kuminsá ora bo tin hende ya kaba ku sierto faktornan manera familiar ku. Bo por a ontdek cierto cosnan caba cu bo ta bisa. Por tabata e persona af un coco yama BRCA uno cu ta un factor genetico cu bo por bisa ok e personanan aki den famia tin e cosa aki anterior y nos tin cuminsa fo'i cuarenta eigenlic. Hasta hende color scuro tambe ta un razon pa cuminsa eigenlic fo'i cuarenta y cinco si. Dus ki men di despues esey bo ta bisa bo cut off ta cuarenta y cinco pa bo cuminsa. Anto esey ta trempan tambe. Nos bisa asina. Ami mes a kere, ami mes a kere cuarenta nos ta cuminsa nos ta te sema siña, pero cada be cosnan ta evoluciona. Anto nos ta bisa no, no mester den nan, nos cuminsa, nos cuminsa na cuarenta y cinco bay ariba. Tur e hende hombrenan contento. Ah, si, si, nos a tin cinco aña pa pensa. Cinco aña mas, cinco aña mas. Dokter mi a bisa caba cua cinco, no. Hombrenan desca mi. No, hopi masa, hopi masa. Awo boys, laga nos bai bek eri na e parti di compara e añanan. Mi ta corda cu paso, ey, bosan ta haciendo bon trabao, laga mi cuminsa einan. Danki, danki. Bosan ta echt haciendo hopi bon trabao, paso tur aña mi ta mira cu e temporada aki, mi ta mira bosan ta pop up, haci cierto eventonan, cierto actividadnan. Anto, mi ta corda bosan ta tin hasta un auto ta core rond Cu propaganda hopi master mes. Anto segun mi ta aña pasa of dos aña pasa boso ta tin un event na Mister Porter segun mi. Conta mi con con con esey a bay anto Dos kico aña pasa, dos aña pasa. kico boso a haci nan specific. Bon, e event ei eigenlijk tabata sowieso mará na, esei tabata e di tres edishon, Miss Manuel, awey bo a menshoná ku nos ta di sinku edishon, ke mester i meresé un aplaus así, pasobra di sinku edishon ta kiko ta. Pero bo a bira keer na e di tres edishon tambe na berdad nos a hasi e aktividat na Mister Porter, esei tabata ta nos closing event pa No Shave November, entonces nan durante di nos closing semper nos ta purba na ya hasi algu fun, pero alabes tambe selebrá e logro di e luna. kon a bai y rekonosé tur e partnernan ku nos ta traha kuné, tur e hendenan ku nos ta traha kuné, tur e hendenan ku a join e proyekto, tur nos sponsorsnan. Entonces, tur esei ta lokual ku nos ta hasi semper na e closing event. Anto ya, naturalmente a selebrá. Pasobra ta un esfuerso nos tur a duna di nos banda pa por make it happen durante di e luna di novèmber. Pues, awor ku ya ta nos den luna di novèmber ke atrobe pa nos sigui hasi kosnan grandi. Bo sa traha un pòchi òf algu asina? Mi no sa, mi ta mi m'a tende algo asina cu si mi yega cierto cantidad di hende ta ta do mee, nos a yega na cierto cantidad di cent, ta algo con con con esey a bay, si mi a comprende bon anto. Bon, si nos ban bek na dos aña pasa, cual tabata e di tres edicion na binti binti y un, pa e parti ey nos a tin e gimmick den november, caminda cu ta tin par di e ambassadors nan. Cu a pone nan barba na disposicion di Dios. Laga nos, laga nos, laga nos duna nomber nan, pasa nos siñor manda shout-out pa nan. Ah no, sigur sigur no. Wendel ta uno, nos a pone den, den cuminsamentu di e preview di e episode. Sea, ta di. Cu semper ta do mee. Big D tambe. Big D, shout-out pa e. Big D, Magdalena tambe. Um. Pueden sigui di Woody tambe a do mee un bia. Guido Royer tambe, segur mi. Di Guido tambe tabata un di nan.

Pero e ri'si spliká mi kon pasó mi mi no ta kòrek kon e kos di e pòchi ei tabata tabata ta. Esun ei tabata ta nos a pone un preis òf no? E ambassadors a disidí di pone un preis na nan barba. Ah ta p'esei bo ta bi ta bisti sinku mil ei al dun. Sí, dus Sheidrak Magdalena bisa sinku mil anto mi ta kit'é. Bek di e bisa si ku mi dies mil tabata dies sinku mil florin anto mi ta kit'e. Wara wara wara mi na yega e koi? Si kuantu dies mil? No sega dies mil bek di e tabata dies mil. Ai ai no sega dies mil dos yedra plus bek di ai nan mi a ta sinta riba stul pa nos a kita nan barba dus bo por a wak na mesun kos ku mi. Limpi, limpi. Pero Limpi. No, Den pero ki- eh, kon- eh, cosa- no, no, cosa pero- arre- pero- si vos han por llega de cinco, eh, no. Nos pa llega 25. mil es un dim. 35 mil. Nos hay 35 mil. Oe di miedo, oe di miedo. Pero con, con e proceso di recolecta cena y tabatata, con un deseño a bay despues. Desean a bay pa Prinses Wilhelmina Fonds. Ya. Pa nan por sigui cu e trabaonan cu nan ta haci. Un di e motibunan ku nos ta traha ku Prinses Wilhelmina Fonds tambe den nos Shave November ta pasó hopi bes ora un hende, hòmber spesifiko, tende Prinses Wilhelmina Fonds, nan ta pensa, Ku e akinan ke bou pasó, si no boso anto mishi ke bayan ta e ta pon pasá. Nan ta pensa ku ta algu pa hende muhé. Anto, loke e profeshonalnan a prensá su Elamina Fonds a splika nos tambe ku hopi bes e proseso di kanser un hende muhé ta pas'ele ku hopi yudansa, pasobra bo tin un prensá su Elamina Fonds, lo dau un peluka etsetera blablabla. Pero hopi bes ora a yega na turno p'e hende hòmber tin ku pasa den proseso di kanser e ta pensa ku e tin ku pas'é sosó. Nos no tin un komunidat p'e òf sí? Dor di e nòmber prensá su Elamina Fonds nan a pensa, no, ta ku e hende muhé mi no tin ku bai. Klaro. Tambe ta prensá su Elamina Fonds ta pa tur hende ku tin kanser. Esei ta un di e main motibunan ku nos ta traha huntu ku nan komo founding partner tambe den e den e proyekto No Shave November pa asina komunidat sa tambe ku ora yega na turno pa e hende hòmber tambe tin ku pasa den e proseso nan por konta ku e yudansa di Prinses Wilhelmina Fons. Anto mi ta bisa bo tambe ya eenmaal berdad ora nos a kuminsá e kos aki e idea di ami ta connect Mi ke konekt. Bo ke tron community. Si, dus ke mi a di anto. Ma tatin varios kaso ku mi tambe ta tin mi hendenan ku mi pashèntnan ku kanser ku mag kòntakt Prinses Wilhelmina Fonds, anto sin duda Pèt Shop. Na yuda hopi. Na yuda hopi. Oke. Duske mi ta hopi kontentu. Mi mes, bo sa. Bo me ta den salubridad unda bo mes no sa. Anto koe mi ta haña yamer pasobra tin be bo tin, bo sa mane mara ta tin un ke pasa pero di salubridad. Di fiesta si tin, fiestamento si tin. Esque mene anto e ora ei, ora mi mes a mira ei mi ta sa ku bo sa ta tin tanto servicio asi no ke tin. Yen kos ku bo no sa paki e no ta mak bekend. Ni ami komo huisarts mes no ta sa ku mi tin tanto tempu ta tra. Bo mane anto e ora ei ora main contact nan p'esei ora mi a yamer ku cierto hende nan a contact nan Nan a saca nan hendenan mesora, nan a yuda, anto e hendenan a keda contento. Un pregunta tocante e temporada aki. Despues cu bosa a cuminsa cu e campaña, bosa a nota un diferencia di cantidad di hende cu si ta cuminsa test den november aki, november, december? Bon, se ca Specific pa nos. Sí, sí. Exactamente, sí. Specific ta no pa nos ta pan di cada dia, eh. Ya. Nos ke mendi wak atrobe, danki pa pesa. Awor ke hende hòmber ku ta drenta, bo mi ke tèst tur kos. Tèst mi prostat tambe. Anto re ami ta para nan, mi ta bisa nan, ok, pero nos tin ku hasi, no, no, no, wardá, wardá. Bo a tende ke tèst ta den sanger. Ta p'esei mi a bini p'esei. Mm, mesora Nan ta, ta nan ta cheki no, no? Nan ta cheki no. Así nan ta haci nan research. No, pensa prome. Pensa Pensa avanzá. prome. Pensa. Nos esque men di am, atrobe ta tin cierto sesionnan cu mi a haci. Mi a bisa nan tambe, bai boso a un huisarts. Anto berdad, ta tin hende cu a bai na un huisarts, nan a, am, ke, inclusive hasta pashent di mi cu nan a mira e cos, mi a bin check. Mó mi a bin chèk, nan no ta hopi, pero atrobe manera mi ta bisa, di shen hende, un, dos bai rich, it doesn't matter, bai rich. Mó manera ta esei ta importante, mó manera ta esei, si nos no ta hasi trabou aki, mó manera anto ta esei ta hasi, wak, no lubidá no, si nos hasi nos bèst ku nos salubridat e ta duna luf tambe na nos pueblo. Como a laga? na svb, na nos hospital, bon manera, anto esey nos tin cu yega na dje, e nocion y bo tin cu yega na dje, ma ara tur hende por sali bay bay train, ma ara tur hende por baha di peso, ma ara tur hende por stop di huma, ma ara, I know, life is good, bon manera, I wanna enjoy it, tambe ki un fiesta. Moe mane pero atrobe e cos ta atrobe cuanto bo ta haci pa. Haci'e balansa tambe haci'e balansa. Bo por toch? E por. Moe mane awor aki e problema mas grandi tambe cu tambe ta induci na cancer stress. Nos tin hopi hende cu hopi stress stress di trabou stress di famia stress di moe mane anto e cos ta besi ta afecta nos comunidad tambe anto hende nan no sa con tin cu deal cune tin manera di deal cu stress sea psiholoog sea Ke me kon ta bisa ku se trobe e meditá. Seko, pero nos no sa kon pasobra nos no tin un hende ta siña nos de kon e tin ku kuminsá drenta nos komunidat pa nos por tin un healthy. So atrobe e tratdó ei ku ta bin ku ful di strès no ta funshoná tòg shen pa bo na bo negoshi. Des ke mendi bo tin ku manda e kas ate ta bai kas. Un burnout no, un bon burnout ta dura bo seis luna a oe. Deske men di atrobe no ta tur. Ma bay daysa mi ta bisa eri mi ta bur mi tin burnout pue awor ke eri seis luna gratis aki doctor sali casi sin sali casi fasi fasi nos a dal aki den covid bo a comprende bo a comprende deske men di e por si mi bisa awor deske men di tin cierto cosnan cu nos por mara tin un tiki mas interes mes di nos doño trabou tambe pa bisa mane ey cos ta bon. na cas? Of cos ta bon pabo ki mi por haci pa nos por haci bo trabou of pa por yuda e trabou funciona un tiki mas happy? Bosan ta kere esey tin ta makan cu nos cultura aki nan na Corsou? Claro! Cu hende ambo no of ya no en general, ta en general si, pero mas e cultura Hasta boy hende muhé ku bo ta bisa dikon akinan na Kòrsou nos no ta komuniká di sierto manera, ouk al ta kosnan chikitu pero ku por afektá un hende su bida hopi grandi. Ya, so no pens'ei tambe na momentu ku nos a kuminsá durante e añanan di No Shave November, nos a purba komuniká e mensahe na diferente manera. Wen nos a kuminsá den barbershopnan, e promé promé edishon nos tabata bai na diferente barbershop na Kòrsou, anto papia ku e hende hòmbernan den e barbershop. Despues di coma di dos aña nos a bay companianan y nos a haci mash tanto compania mes pa asina bo sa educa enton nos a cuminsa for di por ejemplo un compania di construccion te un banco por ejemplo despues nos a cuminsa haci dor di video ke men di traha cu influencers nan pasobra no ta unicamente bo sa e informacion di yega na e hende cu por paga of yega na informashon fasil pero por ehempel tambe na ken ku ta ku ta sta bai Palo tambe ta great pa nos aja informashon anto asina durante aña nos a sigui duna informashon na diferente manera pa juis kibre tabu pa tur hende por papia derover paso nos tambe bin realisa ku e parti di papiamentu ta unu ku semper manera no mi ke papia dje tin mi kore. Anto bo sa ki ta nechi tambe e kampaña mes bo sa paso. Wak, mi a yei tende hopi bia no shave November, anto foral den kuminsamentu ora bo no tin barba bo ta hasi bo best pa ku e krese, anto bo sa tape un tiki, bo sa e ta mustra nèchi pero e no ta mustra nèchi at all, bo a komprende? Dus bo ta hasi bo best hinter un aña, pero bo no sa kiko e e intenshon Anto e idea tras di e campaña ta, Anto e lastu sinku aña na danki na bosan atrobe, paso atrobe bosan ta haciendo echt un bon trabao, ma echt realize con bunita e campaña ta anto ki effect esey tin den comunidad. Bo kita barba ey atrobe ta cuater sinku aña pasa ta lastu bia cu m'a kita barba eh, anto. Mi a yega trabao djaluna ta kia pasa mi no ke bai ke barba anto e riba ta cuminsa splica ta di con bo ta haci e ey bo wak Manuel di di consultancy ey ariba ey kia pas'e anto tur hende bo sa bo ta connect bo tin esey ta con henter un network cu bo ta traai nan anto cu bo ta yega na e resultado caminda caminda bo ke cu bo ke yega eindelijk. Si dus asina tambe eigenlijk e movecion di no shave ta un funciona tambe dus Mi hende por bisa, Ai no, ke men novembro drenta ke men mi no ta feita, anto kla. Pero e parti krusial, e parti importante ta e liña kòrata, bo por keda sin feita òf laga e barba krese, pero e liña kòrata pa abo bai tèsti, pa abo bai dòkter al final si, dus no ta djis pa partisipá pero pa abo komprondé kiko ta e motibu di e partisipashon. Klaro. Dus pa bini bèk na e lokal ku bo a menshoná, bèrdat? si ta sucede eindelijk tambe e proyecto ta un parapente e movicion cu a cuminsa for di basta un rato pasa cu al final nos tambe disdi di garea aki na Corsou pa nos continua cu ne ento ya ta manera cu a bisa te esey ta e comienzo di e conversacion tambe desde e momento cu bo kiti e barba bo manda e ama bo aki ma kiti Sowieso e hendenan ta bai puntra mi e mesun kos ku be ku bin limpi de nan abo ta kuminsá ku e kondishon di konsientisashon. Korekto, korekto. Awo tin e parti di no shi novèmber, anto tin e parti tambe di, mi no sa ki lunes aki ta, pero tin e no no not. Toevallig ma lek te konta. E ku ta november tambe? November mes, pero kiko ta presiso esei si mi no por splika bo. Ya ku bo no tin mag di eyakulá den henter di luna. Anto por ta dòkter, bai e bai e tende algu derover? Bai e tende algu derover? E kos aki den bo vishon ei no. Ok ok ok. No pero alas mi sa fuera di jokes kada kada be tin kosnan nobo ta sali. Ma ami sinceramente no mi no tende di e kos esei. Anto tin tin tin algu sientifiko rònt di no ejakulá pa hinter un luna? Bo ta kere esei ta bon òf nò? Anto dikon? Atrobe si bo ke subi e frustrashon di un hende hòmber, bai yega na einan. Simplemente si esei ta intenshon. Kiamen mi no sa ki nòt pasobra Mi no cu ami sa cientificamente. Portaba frutal bo por busca un ticket erover terwel terwel doctor ta buscando e bo por cay riba telefon. No ami mes francamente cu mi sa cu tin un health benefit out of it at all. Paso Wak, mi no ku mi no ta ku mi ta den e mundu di gym intensif ei, mi ta bai gym af en tu, pero tin bia bo ta lesa par e kos, un par di training di hendenan ku ta bai ègt kompetí anto nan no ta eyakulá pa henter manera un luna largu pa kuestionnan di pro próstata tende ayá, testosterona, Sí, esei ta wak, unu, a proteína tambe. Oké. Anto tin yen cierto otro mineralsnan cu tin den e den e semen mes cu ta yuda e persona ey cu ta bay competi pa fisicoculturismo? No. E cos ta ta cu mi ta corda, si mi ta corda bon, foral ora bo tin cu bay presta pa un pa un Nan bisa bo deporte bo ta bai hasi un kompetensia mi ta kòrda ta tin un study hasi ku un American football player ku nan a mustra kon su testosterone levels nan lo ta lo ta despues di laga mi ta bisa maña a tin kompetí pero promé ke e kompetí ei despues di e jakulá òf keda sin e jakulá bèrdat ora bo e jakulá bo testosterone levels nan por bai. Tin estudi ta mustra ku eigelik prome ku bo bai perform bo ta yega na un pre laat nos bisa ke me atribuí bo ta manusia of whatever you wanna call it prome ku bo yega na e ejakulacion bo ta stop anto ora nan saka sangre nan a mira testosterona shoot up Right. Dus ke men di atrobe e frustrashon ta aiga. Dependiendo, exacto. Mesmo manera, dus ke men di einan si ta esei e studie ta eigenlik. Pero aparte ku ke me atrobe bo henter pa un siman bo tur e koni si no e ta tira mi leu atrobe tin studienan ku por a sali, pero mi no ta mira e nut tras di dje eigenlik. Dus ke men di. Bo a haña algu? Sí, e ta basikamente pa self control. Bo na usa e nòmber November, dus na no not November, pero ta basikamente pa bo traduí abosèlf. Mi kasi mi a bisa un sèlebe sí. Sí. Bo sa kiko ami a realisá pasobra bisando ku ei mi tambe a lese òf ta skucha na radio. Segun mi dor ku ta November, segun mi hopi hende ta usa e no dilanti ei pa no. Ah sí, tur kos, no sugar, no not, asi, yen ku e lo otro. Sa sa sa sa sa prome ku December pasa bo mes a December ta kume mentu Abri e for. Exacto exacto ok boys mi ta kere nos ta yegando na final di e episode prome ku tur kos danki pa te danki pa e bon trabao danki pa e kampaña e ta ègt hopi nèchi anto mi ta kere bosan ta yegando na e resultado ku bosan ke logra ku ta insentivá. a traha of yega na na na na bo sa na e comunidad pasobra uiteindelik anto esaki ta mi a make me akinan na Corsou cu atrobe e bon ehempel di Prinses Wilhelmina Fonds asina e yama cu ta bo tin e institucionnan pero bo no sa kico nan ta haci anto e infor trece informacion dilanti via podcast via posting riba Instagram via TikTok of awor ke yama X of ta kico bo sa bo bo Si bo tin informashon ta pone dilanti tur hende ta bai les'é, anto si bo yega na dos tres persona kere mi e resultado ta hopi grandi mes kaba. Entonces danki pa esei, promé ku nos bai bo san ke duna un lastu advis pa ku e luna aki bo sa bai bai lab de mèt, mi no sa kon esei ta bai, tra afsprak promé seka dòkter kon kon duna un tiki un closing un closing nèchi ei. Sí no, e aña aki nos di sinku edishon, dus no tabata kiko ku ta, dus nos a kuminsá for di luna di ogusto, sèptèmber bin abou, pa nos por rekapitulá kòrtiku asina ei den e luna di sèptèmber òf ta fin di ogusto, sèptèmber nos a kuminsá ku e gimmick na beisbòl kaminda ku nos a rekaudá fondo pa Stichting Princess Wilhelmina Fonds mes kaminda ku hendenan por hacia picha òf bati Durante di e weganan di playoff tambe nos a organisa un kompetensia di padèl, un No Shave Padèl Tournament, kaminda ku kada un persona ku a partisipá e montante ei tambe a bai pa Stichting Prinses Wilhelmina Fonds. Ya despues dje ei nos tabata tin, kiko mas aki? Nos a kuminsá riba e seshonnan mes. Si, e seshonnan tambe ta na kaminda, dus novèmber aki dòkter ta ey. Dus dòkter su plènning tambe a kuminsá yena pa e seshonnan di informashon, esei. Riba ki dia nan ta bai ta? Bo sa esei bai any chèns? Mayoria dia ta den siman, pero mayoria di nan ta ku sea ku kompanianan òf organisashonnan. Dus nos ta ègt bai serka nan, ya nos ta mas serka di nan, ya no tin opshon pa nan bisa mi no ta bini. Sa sa sa, nos mira muchu drùk. Esakto. Bisa prostad. Nos ta sinta warda aki na Azi hopi ta niu hende no ta bin skucha nada. Exacto, exacto. Esaki nos ta am acerca ne ora. Tin algun otro actividad cu bosonan ta bay haci e luna aki besides presentacion, e parti di e padel, e parti di baseball? Umm, esey nos tin cu sigui pensa ainda. Probablemente lo ta bay den un closing event si, sigur, sigur, manera tur aña. Dus esey ta pending ainda. Dus ten nos social media. Riba Instagram ku ta? Si, Instagram vooral JCI Click. Pak nos auto nan, nos bai den dos auto. Bo a menshona e auto, e auto tambe ta na kaminda si, pasobra e design ta kla kaba, e design a wordu manda, dus pronto bo por mira e auto tambe. Nos ta bai tin video tambe ku ta bai lansa, esun di Wapo aki mes. Pero tambe nos ta bai tin un otro video mas kaminda ku nos tin un par di ambassadors tambe, personanan ku ta pasando den e situashon di kanser a. Prostat, pero tambe famianan di of famia ku a pèrdè un ser kerí debí na kanser di prostat. Esei keda pendiente p'e vidio ei tambe. Pronto esei tambe ta riba nos social media unda boso a por share esei ku turen. Exacto. Ami ke duna komo un komo konseho na hopi hende ya atrobe bo ta riba cuarenta, ya cuarenta y cinco, hasi bo chekeo. No lubidá, papia ku bo dòkter di kas di si ta bo eigenlik den un parti bo mihó amigu. Normalmente den e e situashonnan akí. No laga un kos ku ta asina fásil pa kontrolá bira un deskontròl. Normalmente nos por, tin kura p'e, tin tratamentu p'e, tin manera bo ta kon papia, no laga e oportunidat pasa. Nos no ta no shave no vèm, nos ta bisa henter aña e kos akí ta parti di nos. Bo mi manera dus ke men pa nos hende hòmber atrobe nos a hasi nos kòntròl no tin miedu papia ku bo dòkter di kas komprendé inklusiv ki'e mi splika ki bo inkietut ta laga e dòkter di kas splika bo kon e kos ta ki'e mi atrobe atrobe bo ta salba bo bida bo ta bo stima bo hendenan esaki ta por e parti stimashon pa bo mes pa Bo yunan, esunnan ku bo ke mira krese, esun ku bo ke mira gradua, mira kasa. Bo mira kon nan kita tur e kosnan ku eigelik atrobe, trese dilanti, papia, kòntròl, easy. Bo mira nan nos a hasié easy. Bo mira. Mi ta kere e parti, e parti di miedu, tur hende sa ke miedu ta, dòkter. E parti di bukmento. Por ta bo por splika kon e proseso ei ta si torait? Paso niu hende no sa. Niu hende no sa. Anto mi ta kere si bo splika esei Por ta e hende amunan ku tin ku bai tèst por tin un idea di, Ey, e ta bai ta asina aki, mi por ta un tiki mas prepará mentalmente. Bo a komprendé? Wak, mi ta bai pone asina aki fásil. E no ta dura ni un sinku sekònda i bin. Oke. Bon manera, dus ke men di profeshonalmente, ke mi trobe e dòkter ta spliká bo kon e kos ta, pero e koi ke mi trobe te e pida aki so bo ta hinka di e dede. That's it. Bon manera, dus ke Mendy no tin second opinion, no wari bo. E ta bon, e ta bon, e ta bon. Dus ke Mendy a troha be, e no, e ta un proseso hopi liye. Mi ta kompronde tin un sierto desagra, agra, como se bisa, e ta un tiki desagradabel. Desagrado, desagrado, tin tiki desagrado. Tin algo asina, pero mane hopi cos tin ey. Tin hende tambe cu no ke bay pakiko pasobra nan no ke tende cu nan tin un cancer, nan no ke tende cu nan tin un cos malo, nan no ke, anto e cos a sali fo'i nan cuerpo. Esey tambe parti mental atrobe. Pero te sey te cos, e idea ta atrobe, tras e cos aki, bo ta riba cuarenta i sinku, bay bo doctor e cas, papia cune, laga e splica bo con e cos aki ta. Ke remi cu e ta hopi mas facil cu bo ta kere, anto atrobe bo ta sali contento cu Ken me trobe inclusief rustig ta. Alright boys, danki. Frutal bo tin algo mas di add? Bo, mi tin un yamada mas na e obe na entre dies ocho pa cuarenta. Si bo ke traha riba bo desaroyo JCI, buska nos riba cualke un di nos medio socialnan. Bo por ta parti di No Shave November of cualke un di e otro proyecto great nan ku JCI ta ofrece. Alright alright anto mi ta kere un un bo ta sinta Eva por sa mi sinta Eva no por ta un di bosan por lanta Eva anto nos a laga un di e karanan si si si un di e karanan di di e kampaña papia un tiki over di kon kon bo ta mira e kampaña anto di kon bo ta hasié first of all anto bo sa si si bo ta bezig ta yega na e resultado ku bo ke yega danki na e kampaña aki tambe. Paso mi ta kere a abo ta un di e tikinan por ta abo bo tin ku korehe makinan Andrew ku a kuminsá for di Taiwan te ku awor aki. Seker den e sentido ei ku na momento ku paso eindelijk awe tog ta un dia ku hende lo no kere pero si mi menshoná e nòmber Mirko Colina ku ta e meneer di futbòl futbòl futbòl su yu ta mi mama su eha Tel a kabi muri awe, prostat kanker. Ta un hende ku hopi hende konsé. Ora bo mira e loke ku bo ta hasi pa yuda den e kuadro di konsientisashon, pero no ta bai pa e konsientisashon so, e ta bai pa e forma kon Un proyecto asin'aki por keda crece tur aña di nobo y tambe bo por wak kico bo por yuda contribui no den bo trabao so, kico bo por haci cu esey of e influencia cu bo tin, pero cuanto bida bo por salba tur momento. Anto e no ta bay pa prostaatkanker so, pasobra ta tin diferente tipo di kanker, pero cada atencion cu nos por pone pa salba bida di hende cu por preveni esaki Bo tin cu así e. Anto mi ta spera cu e tiki contribucion cu nos por haci, haci e esfuerzo di core bay bin pa mi solo pa tapa pa e podcast un rato. Mi ta kere cu nos ta, bo sa, bo ta yuda. Anto di. Proteha bo mes tambe, pa mañan bo tin e informashonnan sufisiente i no tin miedu. Kibra e tabunan i e biasnan ku tin rondó di esaki pa bo djis salba mas bida. Proteha i nos por sigui disfrutá. Awa Wendell, ya cu nos tin bo akinan, mi ke haci uso di bo expertise, tanto bo posicion den politica tambe, pa sa tambe si den mundo di politica boso ta haci algo rond di e e no solamente e campaña sino e idea anto ya basically e idea di e campaña cu ta incentiva anto purba di duna informacion na comunidad cu ey, escoki ta pasando, ban preveni. Pa un danki na JC Click, JCI Click, pero tambe Dòkter. Nos ya kaba nos tin sigur un tres aña ku a bini e presentashonnan den Parlamento mes. I e ta un di e kosnan ku mi ta kere awor aki. E ta yuda den e kuadro di, dispensa, e ta yuda den e kuadro di konsientisá aún mas di tenel e. e tópiko bibu, pasobra atrobe nos a nos ta haña invitashonnan i tambe laga nos bisa mas hende ta aserká riba e tipo di problemanan akí tambe ku kisas e fasilitamentu di kuido ora bo ta yega mi trabou ku kiko bo por hasi pa por yuda e hendenan ku kisas no por tin e mes un. Tin, tin e, tin bareranan pa yega na, si, e mesun fasilidatnan, e mesun tin bareranan pa yega na kuido. Pasobra esei tambe ta un dje problemnan. Òf hendenan ku tin miedu, anto ku, ku bo tin ku purba di hasi tòg ku hende ta mira ku sigur den e pais aki, miéntras tantu ku nos por sòru pa e kosnan mas básiko di. di zorg pa esei. Paso, mientrastantu nos ta tende cu tin problemanan semper, nunca no tin sèn suficiente pa cuido. Bo sa cu sociale lasten, e costonan cu eran ta papia den primanan di SVB, etc. Nos no por sigui carg'é, pero ora bo sa cuantu hende e ta yuda salba su bida tur dia di nobo y cuantu hende sí ke bin e pais aki pa haña e loke cu nos tin ei, cu pa nos por ta tiki Pero pa nan e ta hopi. Bo tin cu e trabou cu mi ta haci tur dia ta sigur zorgo pa nos tin un budget pa por keda mantene esakinan. Anto con nos ta balansa na haci hende consciente pa biba mas mihó. Dus prevencion anto cu den esaki ta e parti cu nos ta yuda aki. Alright thanks man danki danki pa informacion atrobe danki na bosan anto danki na bosan tambe pa atende e episode mi ta spera bosan siña hopi mi ta spera bosan por spread the word tambe den na famia na trabao den boso amigunan boso comunidad hasi esey por favor paso atrobe si nos preveni. Nos tur ta scapa di algun otro manera. Dus danki pa tende. Cora a subscribe na bo man Rex e ta totalmente gratis. Sigun mi mi no bisa esey den cuminsamentu. Importante. Dus subscribe subscribe tok subscribe e ta totalmente gratis. Primi riba belletje pa bo wordo notifica si nos post un episode nobo. Si bo ke do mey cu nos Shave November mi ta kere e episode aki ta bay sali otro siman. Dus mi ta kere bo tin tempo ainda. Bo ta mey mey luna dal bay. Paso atrobe e idea ta pa incentiva anto duna informacion na tur hende lo mas cu nos por. Cora haci uso di e ganganan di Wapu tambe cu ta Wapu dies pa bo tende of pa bo haña bo discount code di Suyola, shout out pa nan, bo ta haña bo hoodie, bo patch, bo painan, dus haci uso di esey cora tende nos riba GoLoud, e ta un plataforma di Digicel, bo ta tende nan, bo ta tende nos. Einan a totalmente gratis basta bo tin bo data, anto ya si man no bo mañan cu a rabia bo e responsabel si bo ta mayor di edad anto si bo no ta laga e conan pa tio bo sa tionan cu ta cu tin cabei na cara exacto dus danki na bosnan atrobe mi ta spera di wak bosan otro siman anto cora bon stay wapu. Stay wapu!